Me soi totson pas, me soi pas reconegut dins aquelo musico e m'a calgut anar, me prenguèt 20 ans per arribar da l'idèio que me calió faire mos pròpris instruments e arribar atal a faire ma musico e de contorrolar la producciu sonòro de la fusto juscas a l'emplir. Aquí. La guitarra citara foguèt en 2010 que donc partièri d'una guitarra qu'èra a l'ostal de mon monde dempuèi d'annadas e la transformèri per ne faire un instrument ibrid entre guitarra e lo citar indian, un instrument que Ravi Shankar la fa ausir dins las annadas 60, donc èra una idèia de tornar trobar aquel son indian particulièr. Es una transformacion ambe donc una guitarra. de cordons metallicos ambe aquí la partido blanco es d'osse de camèl como sus un sitar indian n'i a dos aquí una placa de VTT d'immatriculacion de VTT de bicicleta de montanha un placado ambe de l'acajou aquí una partido de laissos de pel burèu que me demoraun donc tot de recuperacion.

De faire d'instrument de musica es un esquicon que qu'ai belèu somiat d'en pei d'annados, es a dire cercar a crear de sons que qu'intendin a neit, coma que pòdon soscar, que pòdon somiar a de contes, a d'istòrias, ben ieu somi a de a de sons a neit, a de musicas aquí. Es un projècte donc qu'es pas encòra acabat, fa un an Qu'ei elai que ai començat, me l'ei pas encara acabat, es un idèio de faire un instrument donde tota lo recuperaciu, o gairebe tota lo, es a dire ambe un partido de teleto e un peço de fraise que demòro d'un instrument precedent, un tòco de ben qu'ai recuperat e de faire un instrument que vau apelar en francés le toilut o en occitan lo tele, telut, telaüt. Çò que teni aquí entre las mans es un laüt electric, qu'es una combinason entre dos instruments, un instrument donc oriental, lo oud, qu'es donc un instrument acustic hein, qu'a un, un fon completament redon, e l'autre aquí qu'es un instrument indian que i ensajat de tornar trobar, que s'apèla lo sarod, l'instrument indian. Es un instrument electric, que s'enten pas. S'enten pas quand es pas brancat, non cal brancar, hein. Donc çò que dai çò de possibilitat infinidos perque quand es brancat podem utilizar tot un fum de sons diferents. Donc l'idèia èra de poder jogar sus un instrument alavetz al còp un lut oriental, un laüt oriental e un laüt indian que se jòga Ambe las unglos de la mà esquèrra que va lisa sus las còrdas. Un son particularament cristalí perque ja no tòco aquí es de veire, aquí es de veire, e donc va donar aquel son que qu'es un son cossí direm, de com un espèci de cristal, i a pas de, lo son es pas estofat per la pèl de la mà. Aquí. Oh, per explicar la, la, ma musica, ben, tot simplement un son, eh, pensi qu'avioi 11 ans o 12 ans, arribèt a l'ostal un, un CD de Gérard Zucchetto e donc eh, entendèri aqueras musicas, donc era una musica que comprenioi pas, que coneissioi pas, que revertava pas de la musica de l'occitan que, que escotava dins l'ostal, mes eh, comprenioi, mussi, la, l'occitan medieval. E donc, d'annadas pus tard, e ben, mon viatge comencèt e de d'anar cercar d'ont venió aqueros influéncias que i avió dins la musica medievalo occitana que reconeiri pas ieu en al sègle vint, a la fi del sègle vint. E cada musica que fau, tot son una bronzina, es lo ligam, me sembla, entre la buèga, la musica orientala, la musica indiana, e es aquera aquera bronzina que dona una mena de de sòl armonic e una color a çò que vau jogar.

Amb un cambiament de consonanta fasio ud cita, alara me soi dit aquí un idèio que cal que cal i cal soscar, l'ud cita, donc un ud occita. Lo qu'es un projècte que faguèri a en 2018 per un associaciu de Carcassona que s'apèl Onze Bouja que trabalh sul projècte Araboc, es a dire lo rescontre entre culturas arabas e culturas occitanas e l'idèia èra de faire un simbòl pro fòrt, un simbòl potic, del rescontre entre aquelos dos culturas e donc comencèri de pensar a un instrument que serioi un instrument amb una simbolica fòrta donc lo oud qu'es l'instrument arab lo laüt oriental e l'acrud occitana donc de faire una mescla un instrument electric que siá la mescla d'entre los dos los dos mondes aquí aquí l'idèia donc es de fraise es de fraise d'eben e de còrdas de nilon aquí. es un estrident qu'es electric per contra, que sona pas, que lo cal brancar. Aquí un ulusi que nos arriba de China, qu'es un estriment de la cultura Dai. Ulusi significa la cugurdo, ulu es la cugurdo e si es la sedo. Es un estriment qu'a una forma de cugurdo e qu'a un so de sedo. Es vau jogar per explicar. L'idèia de la bronzina es que quand que matutson t'a furat un son, que siò polifonic, que siò gairebe pas de còp ritmic, qu'acompanho armonicament e de quauquei a d'autres musicos ritmicament la melodia e donc es aquò que m'a que m'a tafurat e que soi anat cercar donc que i a donc en bela bodega que i a dins la musica indiana e dins la musica orientala totes aqueles musicos que son de musicos modalos que foncionan dambe de dambe de mòdes que s'apèlan makam per la musica orientala Raga per la musica indiana e tot aqueles modes son tà melodic que ritmic e aquò m'a interessat. Soi pas bric especialista perque los coneissi atal per los escotar, mai es quicòm que aqui aquela idèia que m'interessa fòrça. Donc aqui avèm una boito verda que permet aqui de modelizar los sons, es a dire de causir, avèm la caissa de resonància, s'es un instrument acustic, o lo micrò s'es electric, donc permet de dejà de talhar lo son. Après i a aquí un pedalo que permet de faire de son a l'octavo, donc de faire per exemple un ligno de basso. Aquí un pedalo que sona com un organ o de glaiso, donc es quicòm de de pro curós de faire sonar un instrument de còrdas com un un organ o de glaiso. Un pedalo que permet de crear una espèci de bronzino de fons sonor armonizat que me servissi pro sovent dins la dins las ambienças zen. La bronzina que se ditz en inglés le freeze pedal que permet de congelar una nòta o un grop de nòta, donc d'aver una bronzina armonica o poli, polifonica, uh, una bona distorsiu que permet de faire de rock, un filtre que permet d'aver un son eh, pròpre en totas circonstàncias e d'armonizaires per las flautas que permeton d'aver de, de nòtas armonizadas eh, aquí damb una flauta, un de flautas. E aquero pedalo que permet de crear una espèci de motiu ritmic e armonic adaptat a çò que jòga l'instrumentista. Aquí donc tot çò que permet de far aqueros pedalos.